א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. מיר האבן א רייכן פראגראם פאר אייך היינט, מיר האבן אן אינטערוויו מיט פראפעסאר מרים אודל, וועגן איר ניי ערשינענעם בוך Modern Jewish World Making through Yiddish Children's Literature.

אין איראן קעגן אמעריקע און ישראל. די מלחמה אין אוקריינע דויערט שוין מער ווי פיר יאר, די מלחמה אין איראן בלויז אביסל מער ווי א וואך צייט. מיר אידן האבן א לאנגע געשיכטע סיי מיט אוקריינע סיי מיט איראן אדער פערסיע ווי זי פלעג הייסן.

אין איר קאמף קעגן דער רוסישער אינוואזיע, און אסאך סימפאטיע פאר איר אידישן פרעזידענט וואלאדימיר זעלענסקי. אבער מיט איראן האט זיך אלץ געביטן, ווען אין נײַנצן נײַן און זיבעציק איז פארגעקומען א רעוואלוציע וואס האט אראפגעזעצט דעם שאך און געשאפן אן איסלאמישע רעפובליק פאקטיש א טעאקראטישע דיקטאטור. דער נייער רעזשים האט נישט לאנג געווארט צו באווייזן איר שנאה צו אמעריקע און צו ישראל. ווער קען פארגעסן די אמעריקאנע ארווניקעס וואס זענען במשך פון פֿיר הונדערט פֿיר און פֿערציק טעג געווען פארשפארט אין דער אמבאסאדע אין טעהראן.

אין לבנון, פאקטיש א צווייג פון דער איסלאמישער גווארדיע וואס איז א מעכטיגער טייל פון דעם איראנישן רעזשים, און אויך האט דער רעזשים געשטיצט כאמאס אין עזה אדער גאזע ווי מיר רופט זי אויך ווי מיר ווייסן אבער נישט בלויז אין מיטל מזרח איז איראן מיט איר גווארדיע געווען פארטאן מיט שאפן צרות פאר דער אידישער מדינה און פאר אידן בכלל. איך וויל בלויז דערמאנען אז אין נײַנצן פֿיר און נײַנציק איז די גווארדיע

א נוקלעארע מאכט. וואס עס איז געשען דעם זיבעטן אקטאבער צוויי טויזנט דרײַ און צוואַנציק ווייסן מיר אלע. ניט נאר כאמאס נאר אויך כעזבאלע זענען באפאלן ישראל, כאמאס אין דרום, כעזבאלע אין צפון, און ישראל האט נישט געהאט קיין ברירה נאר צו ענטפערן מיט

האלט גאר שמאל. אמעריקע האט פרובירט פארהאנדלונגען וועגן א געוויסן קאמפראמיס ארום דער פראגע פון די איראן'ס נוקלעארע אמביציעס אבער פון די פארהאנדלונגען האט זיך גארנישט ארויסגעלאזן. זענען דעם אַכט און צוואַנציק פעברואר אמעריקע און ישראל

ווייזט אויס מיט דער הילף פון רוסישע אינפארמאציעס. אין דעם מאמענט האט מען גענומען באשולדיגן ישראל אז זי האט פאקטיש געצוואונגען אמעריקע צו מאכן מלחמה אויף איראן. סיי פון לינקס און סיי פון רעכטס איז שארפע געווארן די קריטיק פון ישראל וואס דויערט שוין א לאנגע צייט זייט דער מלחמה אין עזה און אפילו פריער אבער איצט אסאך פארשטארקט געווארן למשל טאקער קארלסאן דער קאמענטאטאר פון רעכטס וואס האט מיליאנען נאכפאלגער האט באשולדיגט חבד יא, חבד דווקא אז זי שטייט אהינטער דער מלחמה קעגן איראן. נו, ווען ס'קומט צו אנטיסעמיטישע בילבולים פעלן נישט קיין באלונים. די איסלאמישע רעפובליק גיבט זיך נישט אונטער. זי האלט נישט זיך ביים צופאלן. דער נייער הויפט פון דער רעגירונג איז נישט קיין אנדערער ווי דער זון פון דעם געהארגעטן כאמענעי, זיין זון מודזשטאבא, וואס איז פונקט אזא פאנאטישער ווי זיין טאטע, און וואס האט פארלוירן נישט נאר זיין טאטן, נאר זיין ווייב און א טאכטער מיט די ישראל באמבארדירונגען, אזוי אז קיין פריינד פון ישראל איז ער זיכער נישט. עס ווייזט אויס אז איראן רעכנט אז כאטש זי קען זיך נישט פארגלייכן מיט מיליטעריש מיט אמעריקע און ישראל, קען זי דאך אויסדויערן די מלחמה. ווי אזוי? דורך שאפן כאאס אין דעם ראיאן.

כדי אמעריקע און ישראל זאלן אויסשעפן זייערע גארנישט ביליגע אנטי דראון ראקעטן און בלייבן מער הילפלאז קעגן די איראנישע אטאקעס, און אויך דורכדעם וואס איראן דערווארט אז פאליטיש וועט אמעריקע ווערן מיד פון דער אומפאפולערער מלחמה, בפרט אז עס רוקן זיך צו די וואלן פון נאוועמבער צוויי טויזנט זעקס און צוואַנציק און מען וועט אפשר מורא האבן אז די דעמאקראטן וועלן געווינען די הויז און אפשר אויך דעם סענאט. דאס קען טראמפ נישט דערלאזן. וועט ער גיכער זוכן א קאמפראמיס מיט איראן. איך בין נישט קיין נביא, איך קען נישט פאראויסזען ווי אזוי ס'וועט זיך ענדיגן די מלחמה, אבער ענדיגן וועט זי דאך מוזן. איך צווייפל צי דער איראנישער רעזשים וועט פאלן. אבער צו א מין קאמפראמיס קען מען אפשר קומען. לאמיר וועגן דעם זיין אביסל אפטעמיסטיש. מען קען אפשר צווינגען איראן צו קומען צו א מין קאמפראמיס. און אזוי אדער אנדערש וועט איראן זיין אפגעשוואכט. אן אפגעשוואכטע מדינה, און דאס איז גוט פאר ישראל.

א דאנק.
א גוטן טאג מרים. איידער מיר הייבן אן מיט פראגעס וועגן אייער בוך, וויל איך אייך איבערגעבן א הארציגן הארציגן מזל טוב אויף אזא רייכע און געדיכטע היסטאריע פון דער אידיש קינדער ליטעראטור און ווי ס'האט באאיינפלוסט דאס היינטיגע לעבן. שוין. אהה לאה, ס'איז א פארגעניגען צו זיין מיט אייך. א דאנק. לאמער מיט אנהייבן פון אנפאנג פון דער אידישע קינדער ליטעראטור, ווען איר האט געשריבן אז אין אַכצן נײַן און נײַנציק, שוין איבער הונדערט יאר צוריק, האט ראובן בארען געשריבן אן עסיי וואס האט געהייסן וואס זאלן אונזערע קינדער לייענען? יא, און ער קען ט. לעזן, לעזן, ס'איז אלטמאדיש. אה, לעזן, יא, כ'האב עס נישט געטזען. אויף וואס קענען אונזערע קינדער לעזן? אקעי, יא, קענט ער אונז ערקלערען וואס ער האט אנגערופען, וואס ער האט פארלאנגט, גאנצט אפען, אדער נישט אזוי אפען, פון שרייבער, וואס האט ער געזאגט, בקוצר וואס האט ער געשריבען אין דעם עסיי? ער האט גערעדט וועגן א ניי באגריף פון קינדהייט און וואס דארפן די קינדער בכלל און אידישע קינדער ספעציעל, און ער האט געהאלטן אז אידישע קינדער דווקא וועלן א לעבן מאכן פון מח און נישט פון נישט מיט די הענט, און די אינטעלעקטואלישע אנטוויקלונג איז זייער וויכטיג פאר זיי, אן עס זענען נישטא קיין פאסיגע מאטריאלן פאר דער אנטוויקלונג, יא, און ער האט נישט געהאט קיין האפענונג פון א ליטעראטור פאר קינדער ארויפצושפרינגען אויף אידיש, נאר וואס וואלט געווען די בעסטע זאכן וואס מ'קען פארריכטן, איינס איבערצומאכן די מעשות פון די קלאסיקערס פאר קינדער, מיט גלאסארן, מיט לעבעדיגע און פרייליכע ענדונגען, און צוויי, איבערצוזעצן פון די בעסטע וועלטליכע, וועלט-באנעמיגע הייסט עס, מערב אייראפעאישע קינדער ליטעראטור אזוי ווי די ברידער גרים און האנס קריסטיאן אנדערסען אויף אידיש פאר אידישע קינדער צו לערנען. און פארוואס טאקע דאמאלט, איך ווייס עס זענען געווען נאך אפאר שרייבער וואס האבן גערעדט וועגן דער טעמע, דווקא פארוואס דאמאלט, האט עס געהאט א שייכות מיט די גרויסע מחלוקין, די שווערע קריטיקען וואס אין יענע טעג האבן שלום עליכם און פרץ געווארפען אויף די שרייבערס וואס זיי האבן אנגערופען שונד? האט דאס געהאט עפעס א שייכות מיט קלערען וועגען קינדער ליטעראטור?
יא, בריינען האט געשריבען וועגען דעם פאטענציאל פאר מעשות און ליטעראטור, שלעכטע מעשות אזוי ווי שונד, שונדיגע מעשות, צו פארדארבען די קינדער, און. ער האט געהאלט אז קינדער דארפן ריינע מאטעריאלן וואס ברענגען נישט אריין אין זייערע זינען דעם שמוציג, יא, שמוציגע באגריפען און אידייען, יא דאס איז איין זאך. אביסל שפעטער האט שמואל טשארני געשריבן א קורץ געשיכטע פון דער אנטוויקלונג פון דער קינדער ליטעראטור, און ער האט געזאגט, ער האט געשריבן אז א שלעכטער מזל איז אויך מזל, און די ערשטע וועלט מלחמה איז געווען א שלעכטער מזל פאר פאר אלעמען אין אייראפע, יא, אבער פאר קינדער פאר א דור פון יתומים און די אידישע וועלט די קהילות יא די די קהילה האט געענטפערט דעם נויט מיט דעם קינדער הויז, און א פלאץ וואו א קינד קען וואוינען, קען שלאפן, קען זיך לערנען, און מוז לערנען און פארוויילן די שעה'ן נאך דעם שול טאג, יא, און צוליב דעם האט מען אויך געשריבן מעשות ספעציעל פאר קינדער.
האט איר יעצט גערעדט וועגן דעם מעדעם סאנעטאריום? יא.
איר האט געשריבן וועגן דעם, ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט, בפרש ווייל מיר קענען היינט דעם מעדעם אינסטיטוט אין פאריז, און ס'איז דער זעלבער מעדעם, אבער יא, ער האט געשריבן אז דאס וויאזוי מ'האט געהאדעוועט די קינדער וואס זענען אריין נאך יאסוינען נאך דער מלחמה, האבן זיך דארט אויסגעלערנט וויאזוי צו לעבן, דאס הייסט די סענעטאריום האט געהאט א גרויסן איינפלוס אויף א דור קינדער און אויך די וואס האבן געארבעט דארט. קענט איר אביסל רעדן וועגן דעם סענעטאריום און וויאזוי האט עס באאיינפלוסט די קינדער? יא זיכער.
וולאדימיר מעדעם איז געווען א גרויסער בונדיסט, א העלדיש בונדיסט, און די סאנאטאריע איז געגרונדעט געווארן מיט זיין, אויף זיין נאמען, און דאס איז לאו דווקא געווען אן אינסטיטוציע פאר יסומים, נאר פאר האט עס געהייסן א פריווענטאריום די קינדער זאלן נישט ווערן קראנק מיט טובערקולאז, יא און קינדער פון שטאט פון ווארשע און אנדערע שטעט אבער בעיקר ווארשע זענען געקומען אין סאניטאריע אויף עפעס צווישן דריי וואכן און דריי חדשים כדי זיך צו היילן אדער נישט צו ווערן קראנק, יא? און עס האט זיך פונקציאנירט ווי א קינדער רעפובליק און מען האט געשטימט וועגן אלץ, וועגן וועלכע גרינסן צו עסן מיט דער וועטשערע, יא? און זיי זיי האבן געהאט א נאטור ווינקל, א צייטונג, עפעס וואס האט געהייסן א ראדיא, ס'איז געווען נאר טעגליכע מעלדונגען און אנאנסן, אבער אלץ געמאכט פון די קינדער אליין, די קינדער פאר זיך, אבער מיט מיט הילף פון די דערוואקסענע וואס זענען געווען לערערס און דאקטוירים און קראנקען שוועסטער, יא אלע ארום די קינדער, און אה און ס'איז געווען אויך דארטן א ביבליאטעק וואס די די קינדער האבן געקענט ארגאניזירן פאר זיך אליין. יא, אינטערעסאנט, ס'איז געווען א טייער לעבן, זיך אויסגעלערנט אסאך דעמאקראטישע אידעאלן און וועגן צו לעבן. יא.
ס'איז געווען א קאפיטל אין אייער בוך וואס איר האט אנגערופן א שבת פאר סאשעליסטן, וואס כ'מיין ס'איז געווען אביסל אין איראנישער נאמען, עס איז געווען זייער אינטערעסאנט, איך האב עס ליב געהאט ווייל ס'האט דערמאנט עטליכע מעשות וואס איר האט איבערגעזעצט אין אייער פריערדיגע בוך וואס זענען געווען אזוי שיין און גערעדט וועגן שבת און דעם געטריישאפט צו שבת וואס מענטשן האבן דעמאלס געהאט. סאו צוריק צו די פראגע, אין דעם אין דעם קאפיטל א שבת פאר סאושליסטן, וואס האט איר טאקע געוואלט אונז דער זאגען מיר זאלן וויסען? דער קאפיטל איז וועגען פאלקלאר, פאלקלאר ווי א בריק צווישן דער יידישער פארגאנגענהייט און דער יידישער צוקונפט, יא, וואס הייסט די פארגאנגענהייט הייסט אינעם זינען פון טמין, סיגנעפיי, אבער אויך הייסט אין זינען פון טו פרעסקרייב אר דיקטעיט וואס הייסט די פארגאנגענהייט פאר איצט פאר היינט פאר היינטיגע קינדער יא ווען טאטע מאמע וואס שיקען זייערע קינדער אין בונדיסטישע סאציאליסטישע וועלטליכע שולעס און זיי היטן נישט אפ שבת, אבער פארוואס איז אזוי וויכטיג צו זיי צו צו האבן אן אידעי פון שבת, יא? און איך שרייב אז שבת איז געווארן א טעכנאלאגיע, א באגריפיגע טעכנאלאגיע פארן ארבעטער צו באהערשן איבער זיין אדער איר צייט, יא, א טייל פון צייט, א טייל פון וואך איז גאט'ס, העפט עס א טייל פון דער וואך איז דעם ארבעטער'ס אליין, און נישט קיין באסעס. יא יא, ס'איז טאקע גוט צו צו האלטן עס אין זין און וויסן אז יא, שבת איז פארן מענטש, איז געשאפן צו פארשטארקן דעם מענטש. קומט אזוי אן צו פארשטארקן דער משפחה, יא, און אפילו צו פארשטארקן די קהילה, אבער נישט פארן באס, יא, נישט פאר יענעם, נישט פאר דעם הערשער. יא. איר האט אויך געשריבען, וואס איז זייער איטערעסאנט, די וועגען די נייע מיידלעך אין דער אידישע ליטא, דאס איז געווען א גרויסע חילונג פון דער פארגאנגענהייט, ווי זעען אויס די נייע מיידלעך און ווען האט מען זיי באגעגענט?
מיט דעם חדר מסוכן וואס איז געווען טאקע מסוכן פאר די טראדיציאנאליסטן, יא, און אין דער מאדערנער שולע האבן זיך געלערנט יונגלעך מיט מיידלעך צוזאמען, יא, און דאס איז געווען א גרויסער חידוש, און דאס וואס מיידלעך לערנען און קענען זיין פראטאגאניסטן פון דער מעשה, דאס איז אלץ א חידוש, און דער פאדעם וואס וואס פליסט אדורך די אלע מעשות מיט מיידלעך ביים צענטער איז אונזער העלדין איז נישט אין דעם ארט, נישט אינעם פלאץ וואו די עלטערן וואו די דערוואקסענע די לערערס פאריכטן, וואו איז זי? עס קען זיין א קריזיס אז זי זי איז ניטא, וואו איז אונזער מיידעלע יא און אלע מוזן זוכן, אדער עס קען זיין נישט קיין קריזיס נאר א ווענטור אז זי פארט אוועק אין דער גרויסער וועלט און ס'איז זיכער, זי אליין איז זיכער אין דער וועלט און ס'איז נישט קיין שאד אז א מיידל גייט אליין, יונגלעך זענען געבליבן אין חדר אינעווייניג, יא, און מיידלעך האבן געוואנדערט איבער א גרויסער וועלט. יא, דאס האט מען געזען אין די מיינסט עס? ווען איז דאס געווען? ווען האט מען גענומען שרייבען און געזען מיידלעך אין אנדערע וועגען? אין די צוואנציגע יארן אבער אין נײַנצן הונדערט פֿינף און דרײַסיק קען מען טראכטן וועגן טאדיא מאלאדאווסקי'ס אקע, א זייער א שיין ליד, יא?
זייער זייער, דאס איז זיין באליבסטע ליד. און אקע אקע איז אוועק ביים סוף מיט איר באן איבער א העט ווייט ווייסן וועג, יא, און זי קומט נישט מער אין אוחותה, אין דעם ארעמער געגענט וואו די משפחה וואוינט, זי איז שוין אוועק צו ווערן קאדיא מאלאדאווסקי.

טויזענטער גריס דרוק ביכער, אודיאו ביכער און ברעיל מאטעריאל, אלס איז פריי, מיט מערער ווי צוויי הונדרעט אידישע ביכער צו הערען. אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פינף דריי איינס. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
וועלכע חשוב'ער ציויערער דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל? דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זייער צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידערזען. יא, און זיכער וויל איך רעדן וועגן די די לייפציק מיינסעס, קענט איר אונז ערקלערן וואס זענען די לייפציק מיינסעס, ווען האט מען זיי געשריבן, פארוואס זענען זיי געווארן אזוי פאפולער, אז אין היינטיגן טאג האט איר דערציילט אז אייער קליינער האט געוואלט מתנה זאל ער האבן מער לאפציג מיינסטו? סאו וואס זענען די לאפציג מיינסטו? ווער האט זיי געשריבן? און ווען און וואס זענען זיי? לאפזיג איז א קליין הינטעלע מיט א גרויסן פארשטאנד און מח און נאך א גרעסערן הארץ, יא, און ער ווערט אריינגענומען, אדאפטירט, פון א משפחה פון ארבעטער וואס וואוינט אין בראנקס ביים דזשעקסאן עוועניו סטעישאן, אין די ערגסטע טעג, די נידעריגסטע טעג פון דער גרויסער דעפרעסיע הייסט עס, דער קריזיס, יא, בערל דער אפרעיטער איז דער טאטע, מאלי, א בעריה איז זיין ווייב, און די קינדער הייסן מאליק און רבקה'לע, און לייפציג קומט אריין אין זייערע לעבן, און זיי גייען ארויס אין וועלט צוזאמען אויף ווינטורן, יא, און שיינע זאכן, אנטקעגן פאליציי וואס זענען ברוטאל אנטקעגן באהערשערס און באסעס וואס ווילן פארלענגערן דעם ארבעטס טאג ביז נײַן אזייגער אויפדערנאכט, און ס'איז אזוי ווי די משפחה אליינס איז אזוי ווי א קליינע דעמאקראטישע שטאט, און. די מעשות האט געשריבן, חבר פאווער וואס איז געווען דער נאמען פון גרשון איינבינדער פון בערשאד אוקריין וואס איז געקומען אין ניו יארק אין נײַנצן הונדערט דרײַ אדער פֿיר און צוואַנציק און געשריבן וועגן אימיגראנטן און די מעשות זענען ערשינען געווארן מיט די ארדענשולן וואס זענען געווען פון לינקס, זייער קאמוניסטיש, און עפעס אינטערעסאנט איז דאס וואס ווי א קאמוניסטישן טעקסט קען לייפזיג נישט רעדן, ער קען יא קאמוניקירן יא, מיט וועדעלע, מיט זיין נאז, מיט זיינע אויערען האט ער זייער א רייכער וואקאבולער, אבער ער רעדט נישט ווייל. די פארטיי אין ראטן פארבאנד הייסט אז קאמוניסטן זאל אפהיטן סאשעל ריעליזם, יא איז זיי האבן געגלויבט אז די בעסטע זאך פאר קינדער איז דער רעאליזם צו רעדן וועגן וועגן דער וועלט ווי זי איז טאקע.
יא ער איז דאס הינטל האט מיטגעהאלפן אין אלע ארבעטער סטרייקס און איר פראטעסטיר און בין מיטגעגאנגען און געהאלפן יא איך דארף זיך איך האב קיינמאל נישט געלייענט איך וועל זיך נעמען צו די לייפציג מיינסעס יא. און און אלץ בשלום אלעמאל נישט מיט מיט קריגן וויש פיזיש נאר מיט מיט שלום מיט נאן ווייעלענט רעזיסטענס יא און דאס איז א דאס איז א בילדונג פאר לבזקן און אויך א בילדונג פארן ליינער, ווייל אז רבקה'לע דערקלערט לבזקן וואס איז א סטרייק, ווי פראטעסטירט מען, ווי ארגאניזירט מען, לערנט זיך דער ליינער די אלע באגריפן. יא, און איך מוז איך מוז צוגעבן אז מיין איבערזעצונג פון די אלע צוועלף מעשה'ס פון לייפזיג, מעשה'ס פון א קלוגן הינט, דאס וועט ארויס מיט סוני יאנואר זיבן און צוואַנציק. אוי זייער שיין, יא זייער שיין. איר האט געהאט א קאפיטל וואס הייסט חדר אין חדר, חדר איז געווען די שול פאר יונגלעך, און קענט איר אונז דערציילען וועגען דעם קאפיטל און פארוואס איז ווי אזוי חדר איז געווען וויכטיג אין לעבען פון די פאמיליע און פון דער פאמיליע אין אידיש אין אירופה.
מיידלעך וואנדערן איבער דער וועלט טאקע, און יונגלעך וואנדערן אין דער ליטעראטור איבער'ן טעקסט און דורך טעקסט, דורך תורה לערנען, יא, זיי וואנדערן אין גמרא, און נישט אויף דער ברייטער וועלט, אבער ס'איז גאר ברייט פאר זיי אין גמרא, און ס'איז דא א טיפ, א פיגור, Portrait of a Young Charity Case, הייסט עס, א יונגל וואס קומט אריין אין א חדר וואס איז פאר אנדערע אנדערע קינדער אנדערע יונגלעך וואס זענען פון רייכערע משפחות ווי ער, יא ער איז אביסל ארעם צו זיין אין דעם חדר, פארוואס איז ער דארטן? ווייל דער טאטע איז א רב, אזוי ווי יצחק באשעוויס'ס טאטע איז געווען, אדער ער איז א יתום און דאס איז א צדקה פון דער קהילה, אז ער קען זיך לערנען אין דעם חדר, אזוי ווי אין א מעשה פון שלום עליכם'ן וועגן דריידל, אונזער העלד אין דער מעשה האט נישט קיין נאמען, אבער דער פיגור, דער טיפ, איז אביסל צו ארעם, און ער וועט ווערן א שרייבער, ער זעט אלץ, ער איז א באאבאכטער פון אלץ, ער זעט די געזעלשאפטליכע דינאמיק צווישן יונגלעך, און ער איז ער איז זייער קאמפליצירט ווייל ער איז אינעווייניג און סיי אינעווייניג סיי אינדרויסן. עס איז זענען געווען אסאך מעשות ווי דאס יונגעל איז געווען אזוי. עס זענען דא גענוג מעשות, אסאך וואלט איך נישט געזאגט, אבער דאס איז א פענאמען. יא, ס'איז א טעמע אין וועגן די חדר מעשות. יא.
און און אויך פאר ביאליקען אויף העברעיש, לאו דווקא אויף אידיש אבער אויך אויף אידיש.
איר האט געשריבען וועגען פארבען ליטעראטור, וואס שרייבט מען פאר קינדער זיי זאלען קענען אייננעמען אזא פיינעקייט? יא, און ס'איז געווען שרייבער וואס האבן טאקע אין דעם אריינגעקלערט ירום מארק, וואס איך קען פון אבטערינג און הרב משה שיפרס קען איך נישט אבער זיי האבן אריינגעקלערט, איך האב זייער ליב געהאט וואס זיי האבן דערגאנגען, ווי אזוי שרייבט מען טאקע מעשות פאר קינדער זיי זאלן עס קענען אייננעמען,

האט מען באנוצט מיט קלענערע קינדער, קינדער פון פון עלעמענטאר שול יארן, אסאך מעצות האט מען גערעדט וועגן דער אידישער העלדישקייט, כאטש דאס איז נישט געווען מיט ביקסן און שלאכט, דאס איז געווען א מין קולטשורעל רעזיסטענס, אזוי ווי דער קלענער שלום עליכם וואס גייט ארום אין שטעטל מיט איין באנד וואס איז געבליבן פון שלום עליכם'ס געקליבענע ווערק אונטער זיין העמד, דאס איז טאקע באשרייבט ווי א קאפטאן וואס ער טראגט, ווער איז ער סאציאלאגיש ווייס איך נישט, אבער ער איז געלויפן פון איין געטא חדר צום צווייטן מיטן באנד כדי צו ממשיך צו זיין די מעשות פון שלום עליכם און ער היט אפ שלום עליכם, היט שלום עליכם אפ ווען א ווען א נאצישער קויל געפינט דעם קינד, יא, דער קויל ווערט אריינגעגראבן נישט אין הארצן נאר אין בויך פון שלום עליכם'ן, ביי וועלכער מעשה? ביי באראנאוויטש סטאנציע פון די אייזענבאן געשיכטעס, יא? ווייל דאס איז א דאס איז א מעשה וועגן דעם כח פון נאראטאר, אז איז דא א נאראטאר קען די מעשה ממשיך זיין ווי אונזער העלד, יא? איז דאס איז דירעקט, און אומדירעקט הייסט רעדן וועגן דער אידישער געשיכטע פון פריער פריער פון הונדערטער יאר פריער פון שפאניע ארויס ווארפן די אידן, אבער אלץ ווי א סימבאל פאר. היינטיגע, הייסט עס, היינטיגע אין די פערציגע יארן, געשעענישן. דאס האט מיר זייער געפאלן, איך האב געקלערט אז דאס דארף מען היינט דערמאנען, נישט נאר פאר קינדער אבער פאר אונז אלע ווען מיר הערן אזויפיל פון די אנטיסעמיטישע צרות וואס ס'גייען אן אום דער וועלט דארף מען זיך דערמאנען אז ס'איז געווען אנדערע צייטן און מיר האבן עס איבערגעלעבט און וויאזוי און וואס און לאמיר זיך לערנען און נעמען כח פון דער פארגאנגענהייט. דאס איז נישט אונזער ערשטע שבע ברכות, הייסט עס נישט אונזער ערשטע ראדיא. יא יא יא מיר זענען שוין דא געווען. יא ס'איז געווען אביסל אביסל קאמיש איז געווען אנעקדאטיש ווי איר האט דערמאנט אז אסאך פון די גרויסע שרייבער האבן געפרואווט שרייבען פאר קינדער, אמאל איז זיי געלונגען אמאל נישט, און אמאל האט דער שרייבער זיך גאנץ וויליג איינגעגעבען צו שרייבען, אבער באשעוויס האט טאקע נישט געוואלט און מ'האט אים געמוזט צורעדען. קענט איר אונז דערציילען וועגען באשעוויס און די קינדער ליטעראטור וואס האט פאסירט? יא, דאס איז א דאנק עליזאבעט שוב וואס איז געווען א טאכטער פון שמואל טשארני, הייסט עס שמואל ניגער, יא? און זי איז געווען א רעדאקטארשע פון קינדער ביכער, און זי האט אים אריינגעבראכט אין דער וועלט פון שרייבן פאר קינדער, ער האט געזאגט ניין איך בין דערוואקסן אן קינדער ליטעראטור, איך ווייס נישט פון דעם, און אז ער האט אנגעהויבן צו שרייבן פאר קינדער איז עס געווען שלעכט, א מיט גראמען וואס זענען געווען זייער איך ווייס נישט, סטילטעד, נישט פליסיג, יא? און זי האט אים געזאגט, נאך נישט, דו האסט עס נאך נישט, גיי צוריק צום שרייב טיש, יא? און ער איז צוריק געקומען מיט מיט דער מעשה וועגען זלאטע, וועגען ציגעלע זלאטע, יא? און דאס איז א מוסטער ווערק פאר קינדער און ער האט געפינען זיין קול צו רעדן צו קינדער, יא און ער שאפט א וועלט וואס איז אזוי ווארעם און שיין און ליכטיג און די אלע אייגנקייטן וואס זענען נישטא אין זיינע וועלטלעך פאר דערוואקסענע, און עס האט געעפנט עפעס אין זיין נשמה טאקע צו שרייבן צו רעדן צו קינדער. וואס טוט זיך היינט היינט היינט אין אונזערע צייטן וואס טוט זיך מיט אידישע קינדער ליטעראטור, און וואס כ'האב געלייענט אויב איך האב ביסל געוואוסט פון דער חסידישע וועלט אבער פון שוועדן וואס טוט זיך האב איך גארנישט געוואוסט, אקעי סאו זייער זייט אזוי גוט און דערציילט אונז אלע וועגן וואס טוט זיך אויף דער וועלט היינט. איך רוף דעם נאכווארט א שוועדישע פיש און חסידישע הערינג וואו די אידישע קינדער ליטעראטור וואוינט היינט, יא? און עס זענען דא צוויי ערטער, איינער איז אין לאנד שוועדיע וואו אידיש איז אן אפיציעל שפראך וואס באקומט געלטער פון דער רעגירונג, יא, און ס'איז דא א פארלאג וואס הייסט אוליאנסקי טעקסט, און זיי ברענגען ארויס קינדער מעשות, צווישן צווישן אנדערע מעשות, מעשות פאר דערוואקסענע, און זיי פארקויפן זיי אין עטסי, יא, וואו מען קויפט די אלע ארטיזאנאל זאכן, די געמאכטע ווארג. כ'האב גארנישט געוואוסט אז איך און איך גיי צו עטצין צו זוכען מתנות אזוי און ס'איז קיינמאל נישט געזען און כ'דארף געבען א טאקע א יא. גוטען קוק. אוניאנסקי טעקסט ס'איז אלץ דארטן יא און ס'איז דא זיכער די גאנצע חסידישע וועלט וואו די מעשות אין די אין די יארן זינט צוויי טויזנט איינס, אין די יארן ווען איך האב זיך געלערנט אידיש און זיך באהאנדלט מיט אידיש, זענען געווארן די ביכער אזוי שיין, שענער און שענער פיזיש, און נישט אזוי אנדערש אין וואס זיי זאגן, יא? וואס זאגן זיי? ס'איז זייער א טראדיציאנעלע וועלטאנשויאונג, יונגלעך זענען יונגלעך, זיי לערנען תורה, זיי זענען מיט די טאטעס, מיט די לערערס, און מיידלעך זענען מיידלעך און זיי זענען אין שטוב און זיי העלפן די מאמעס און זיי גרייטן אלץ אויף שבת, יא, אבער ס'איז אזוי אינטערעסאנט אז די אלע נייעסן אין קינדער ליטעראטור בכלל קומען אריין אין אידיש אזוי ווי גראפישע ראמאנען, מען קען ליינען איצט זייער זייער א שיין געמאכט גראפישע מעשה וועגן א רבי נחמן מעשה, יא א מעשה מיט א חכם און א תם, דאס עקזעסטירט אויף אידיש ווי א קאמיק בוך.
אה יא, זענען זייער זייער קלוג מאכן זיי עס פאר די קינדער זיי זאלען ליינען און נעמען ליינען. זיי פארשטיין וואס מאנעט דער מארקעט. אה אה יא יא יא נישט זייער זייער גוט אקעי מרים א הארציגען דאנק וואס איר האט אזוי פיל ערקלערט וועגן דעם בוך און האפענטליך וועט זיך עס פארקויפען און מיט צוויי זאכן וועט זיך לערנען אינגאנצען וועגן דער ליטעראטור און אידישקייט און אויך ווי דאס האט באאיינפלוסט דורות און אזוי די טעמעס האבן אן איינפלונס אויף דעם לעבן פון היינטיגע אידן. יא, ווי ער האט עס אנגערופן די מאדערנע וועלט מאכונג. יא, סאו די אידישע קינדער ליטעראטור האט צוגעגעבן צו מאכן די היינטיגע וועלט, קינדער האבן עס געלייענט און לעבן עס, יא, א שיינע קענען דאס. נישטא פארוואס און א דאנק אייך לאה פאר דער געלעגענהייט צו רעדן וועגן די אידעען. יא, לאמיר גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער.
אקעי, מרים וועסט זיין אזוי גוט און ליינען א קליין חלק'ל פון עפעס א קאפיטל אינעם בוך, וועט מען הערן עפעס

זאל וויסן וואו זיי קענען זיך פארבינדן מיט אייער ארבעט און מיט אייך און וועגן דעם בוך. דו האסט מסתם זיכער אן אימעיל און זאך א סאשעל מידיום פלאטפארם, קענסט עס איבערגעבן?

און פעיסבוק און בלו סקיי הייס איך מרים יודל, און אויב מ'וויל פריינט ווערן דורך פעיסבוק זייט אזוי גוט און שרייבט מיר א פריוואטער מעסעדזש צו ערקלערן אז דו ביסט טאקע מענטש און נישט קיין ראבאט. אין יודל זאל מען וויסן איז